Uħud mit-titli tal-kanzunetti u frażijiet oħra ta' Freddie Portelli daħlu sew fil-lingwaġġ popolari tagħna, ngħidu aħna Mur ħallini, Viva Malta u Il-kbir għadu ġej. Għar-rokna li jmiss, iltqajna ma' Doktor Toni Sant sabiex jaqsam magħna xi riflessjonijiet dwar l-influwenza tal-mużika fuq il-lingwaġġ popolari.
Ma naħsibx li nkun qed nesaġera jekk ngħid illi Freddie Portelli kulħadd sema' ismu f'Malta, però mhuwiex magħruf Freddie Portelli ma' kulħadd indaqsu l-istess. U allura importanti li Freddie Portelli ma nissimplifikawhx. Freddie Portelli bħala kantant, bħala kantawtur u anka bħala mużiċist. Huwa xi ħadd relevanti, interessanti ferm fl-istorja tal-mużika popolari f'Malta f'dawn l-aħħar aktar minn 50 sena. U tajjeb illi najdu għalfejn dan kollu. Dan kollu għax eh, Freddy Portelli kiteb u kanta fost l-ewwel kanzunetti rock and roll bil-Malti. Issa meta ngħidu hekk tajjeb li nippreċiżaw ukoll, ma kienx l-ewwel kantant ta' rock 'n' roll f'Malta jew l-ewwel kantant ta' rock 'n' roll Malti, kien hemm diversi oħrajn qablu li forsi anke ma kisbux il-popolarità li eventwalment kiseb anke hu. Imma xi ħaġa importanti ħafna li hija d-differenza ta' Freddy Portelli li huwa fost l-ewwel kantanti ta' rock and roll bil-Malti illi kisbu suċċess. U allura hawnhekk huwa fejn Freddy Portelli kif ġieli ngħidu huwa r-re ta' rock and roll Malti. U importanti illi anke ma niftakruhx bil-mod kif jiftakruh ċertu nies illi fil-fehma tiegħi huwa ġudizzju żbaljat ħafna fuq Freddy Portelli meta pereżempju jitqabbel ma' Elvis Presley. Le, Għaliex qed ngħid le? Għall-fatt li Freddy Portelli anke beda l-karrera tiegħu u beda jikseb dawn is-suċċessi għaxar snin wara li kien bdieha Elvis. U allura Freddy Portelli ma kienx imitatur ta' Elvis, anke jekk ikanta dawk it-tip ta' kanzunetti u x'naf jien. U hawnhekk nindunaw anke mis-suċċessi tiegħu. Ibda minn Viva Malta, b'mod partikolari illi naħseb jien hija waħda mill-iktar kanzunetti ħalli ngħidu ikoniċi f'dak illi huwa il-katalgu ta' kanzunetti Maltin popolari mill-indipendenza law, imma wkoll diversi oħrajn li dan il-kant ta' rock and roll bħallini, jew inkella l-kanzunetti anka ta' ta' mħabba eh, bl-intriċċi interessanti kważi kważi kif issib fil-kanzunetti tal-country Amerikani bħal il-kanzunetti tiegħu għal dejjem u ma kellekx tort eh, jew flimkien pereżempju u kif għadda anka minn l-ewwel mal-grupp Malta Bums u eventwalment għal mal-grupp Black Train biex eventwalment anka kompla Fis-snin disgħin u anke issa illi wasalna fit-tielet deċennju tas-seklu 21, lil Freddie Portelli għadna nisimgħu anke materjal ġdid mingħandu. Però naħseb illi fost l-aktar kanzunetti sinifikanti ta' Freddie Portelli insibu s-suċċess li kellu flimkien mal-Black Train, Jitbiegħdu. Jitbiegħdu fejn jiddokumenta b'ritratt mużikali tassew sabiħ it-turufnament ta' dawk il-Maltin illi kienu qegħdin jitbiegħdu minn din l-art, li huwa l-kliem li juża hu f'din il-kanzunetta, biex jemigraw lil hinn minn Malta lejn l-Awstralja, lejn ir-Renju Unit u lejn il-Kanada u anke postijiet oħra,